Amazima agandi, Abakristaayo baashabwa kuguma nibasiima Ruhanga ahabw'ebirungi ebi abakorire obutoosha. Ebi byagambwa Reverand Canon Daudi Katungwensi, ori Ssaabadiikoni wa Sanga Archdeaconry, obu yaabaire aha mukoro gw'okusiima kwa Rev. Robert Abaho, ori omuriisa w'oburiisa bwa Kanyaryeru ogwaba aha kanisa ya St Peter's Kanyaryeru omuri Kanyaryeru Kiruhura. District.
Obu yaaba naabuurira aha mukoro gw'okusiima okwa Rev. Abaho Robert ogwaba aha kanisa eya St Peter's Kanyaryeru, Ssabadiikoni wa Sanga Daudi Katungwensi, Yaahiga Abakristaayo okuguma nibafayo kusiima Ruhanga ahabw'ebirungi ebi yaabakorera obutoosha. Beetirwe nabo baizire kubakwatsa n'okutukwatsa. Mbwenu nimbashaba Ruhanga atubaasise tukore omurimo gwa Ruhanga nk'oku Ruhanga araatubaasise kandi nk'oku ateekateekire. Sabadiikoni Katungwensi yaayongyera yaashaba Abakristaayo kuguma nibashabira abaheereza baabo ahabw'okuba ebi barikurabamu nibyo bingi. Eeh, mbwenu abantu abu mbarirabamu mbaribagambira nti, Mumushatu mugume mutushabire naitwe okukwata esente ezitari zaitu, hati oti bozibiikire omu nju. Omwana akafuteera esimu, Halo, halo Dadi! Naaraara erindaazi nakyarya obukaru. Ayimfa si omwana waawe ou waayetindikiire, ou waafuteera, yaaba mwishiki yaaba mwojo, yaakukwataho ota eyo kusha empya? Ati ayimfa si? Ngu yaaraarura akyari muka rume Nirasi esente oine esente za Gamelieli milioni abiri na itaano. Abakristaayo bahikire kutushabira ahabw'okuba twine chalengizi nizo zimwe. Ezi bakurabamu naitwe nizo tukurabamu ahabw'okuba nitutuura omu environment erikushushana. N'ahabw'ekyo twaba nituhayo eshaara aharibo, nabo bashemereire kutushabira. Ahabw'okuba twine amaka nk'agaabo, nitushomesa nkabo, nitutunga nkabo, ebirikubatunga nibyo birikututunga. So nabo twaba nitubashabira, nabo bashemereire kutuhayo eshaara zikaza ahariitwe abaheereza ba Mukama kugira ngu tutungye amaani ag'okuheereza gye Mukama. Omu muringo nigwo gumwe, Rev. Robert Abaho yaagira ngu naasiima Ruhanga ahabw'okumurinda Akamuha n'amagara ebiro byona. Siima ahabw'okuba n'ekyo Ruhanga naakwatwaho waaba otamusiimire. Nambwenu bariya babembe abu yaatambiire, owaagarikireyo kumusiima akaba ari omwe. Mbwenu yaakwatwaho yaabuuza yaagira ati, Abu baatambirwa ka baaba bari ikumi, omwenda gurahi? Mbwenu nikimanyisa ngu Yesu Kristo naakwatwaho twaba tutamusiimire. Mbwenu nkwatsirweho, naareeba ebi Mukama ankoreire, naareeba Omwana wangye ou ampaire n'abandi abu ampaire. Naareeba omwana ou ataahibwa ou twabatiza, Yesu Kristo yangira ngu nsiime nikyo kyandeeteire okusiima. Rev. Abaho Robert yaayongyera yaashaba Abakristaayo kuguma nibaijuka ebyo byona ebi Ruhanga arikubakorera. N'okugira ngu Abakristaayo boona ku araareeba ebi atungire n'ebi Mukama amuhaire, Ruhanga amukwatse, amuheereze amaani g'okushwijuma emigisha ei Mukama amuhaire kandi buri gumwe aguma agwijukya nikimanyisa ki? Nikimanyisa ngu buri mukristaayo ahu ari, omu bukye bwe, omu buhango bwe, omu bizinesi ye, omu nte ze, ahu arikwiha hoona, ashemereire kwihaho ekintu akakireeta omu maisho ga Mukama akamusiima ahabw'amagara. Bamwe omu bakristaayo b'oburiisa bwa St Peter's Kanyarieru Church of Uganda nabo baayoreka ebiri omu kusiima. Mbwenu emyaka, ameezi agu amazire aha, kwonka akozire omurimo murungi. Haija ari omwana oshomire akashomera aha ka Nyeryeiru yagyenda mbwenu kureeba ngu tumwine aha. Tusiima Ruhanga munonga nambwenu okusiima kwe oku n'ekintu kikuru munonga. Eizooba twagireho ekintu kirungi, twagira okushemererwa itwe nk'abakristaayo b'ekanisa egi ahabw'okusiima kw'omwahure waitu Rev Robert Abaho. Eizooba eri n'eizooba rikuru twatunga n'abantu kuruga omu nshonga zitari zimwe na zimwe abarikuruga aha kiruhuura kuri ahagati, abarikuruga Shanga, abarikuruga n'ahandi twashemererwa kwija baatwegaitaho twagira okusiima kandi ekyo kyona kigyendereire okwombeka ekanisa ahabw'okuba ahi ndigambira Ekicwero turi nk'abaakiherize eky'omwaka ogu.
Omukoro ogu gwaba guri ogw'okusiima n'ekigyendererwa ky'okurundaana sente z'okwombeka ekanisa ya St Peter's Kanyaryeru. Ndi Job Kato ahabwa Sky TV Agenshonga omuri Kiruhura.